Dilolostro YouTube channel laha hi le xigodini okay ni nge le xigodini namuntlha namuntlha mi fike kona xigodini xa mampela
swi tikomba nyimpi exikarhi ka va the twins triple t na gagaxi mfana wa power ya ha ri ku yeni emahlweni hi hlangana na nkandziyiso wa un'wanyana wa mahahla wa the twins triple t laha a karhi a hlasela ti-influencers ta ka gaza laha a nga tlhela a kombisa leswaku ri a swi kahle leswaku ti-influencers loko va vona leswaku ri a va kuma na un'wanyana wa valandzeri wa vona va sungula ku va va n'wi hlasela hikuva va post-a swinepe swa yena kumbexana swithombe swa yena swa khale leswi swithombe swa kona mi kumaka leswaku ri a swi tshamisekanga laha a nga kombisa leswaku ri a nga swi seketeli swilo swa muxaka walowo Se loko hi landzelerisa eka ti-influencers ta ka Gaza munhu loyi a rhandza ngopfu ku va a tirhisa swithombe swa khale i Gagaxi ngopfu hi xitalo ha n'wi vona Gagaxi loko a tshuka a holovi na vaseketeri kumbexani valandzeri u tala ku va a tirhisa swithombe swa khale a karhi a xinghela munhu luya se hi vona ingaku marito lamawani kahlekahle a ma kongomisiwa eka Gagaxi Hambileswi ma nga tangiki ma n'wi qondhini straight, kambe loko hi landzelerisa swi tikomba nga ku marito lamawani a ma kongomisiwa eka Gagashi hi ku hi un'wanyana loyi a talaka ku va a swi endla sweswo. Nkandziyiso wa kona hi lowu.
Ti-celeb ta ka Gaza a hi futhi a ni swi vekanga kahle n'we mi ke mi dumile la ka Gaza kwala ka Facebook ni le ka TikTok why vanhu va n'wina lava mi followaku loko vo tshuka va khomenta va khomenta leswi n'we mi nga swi laviku. mi mi mi mi va block why mi teka ti-picture ta vona ta khale to ndlisa swin'wana mi ti-posta la mi mi va hundzela swihlekiso ku ri ku vanhu lava mi folowa a ni mi temi la ti-followers a ni mi temi mi la ku folowa va mi folowa n'wina ku hi ku mi dumile mi ta kuma ti-follow to tala na ti-like to tala se why mi mi endla xihlekiso hi vana van'wani e why e-e a swi kahle fana na the twins hina va hi hlekula everyday va hi rhuketela everyday ka ti-post ta hina a ni tshama mina ni teka picture n'wana wa munhu ni yi posta ni n'wi vonela ku biha e-e hayi hayi a hi mahanyelo swi sweswo a hi swi tiva ku futhi mi dume kwini mi mi dume a swi tiva ku mi dume kwini a hi mahanyelo swi sweswo loko munhu a khomenta ka wena ina pfumela nakona munhu loko a khomenta i fanele nga ze hlaya ti-comment ina a ni yi dumile wena loko ze hlaya ti-comment swi kuma a wu dumangi loko ze tlati comment a wu dumangi so mi nga ze mi teka tipicture ta vana va wani mi ndla swihlekisi va right va fanele va comment ka n'wina a ni mi tiva va fanele va mi follow e-e hanyani kahle hanyani kahle va fo hanyani kahle va sesi e-e hala ka tiktok hi n'wina mi le ku block ka vana va vanhu mi ndla leswi hala ka facebook mi le mi le ku va rhuketeleni every day loko va comment va fanele va commenta kwini a ni mi ri mi domile n'wina e-e ni mana va na na mahanyelo e va na na mahanyelo kasi hi mi nyamalarisa la
u te mhaka ya ku nyamalalisa hi ta tsundzuka leswaku ri va the twins triple t va kale hi ku hehliwa leswaku ri a va lava ku nyamalarisa gagaxi lembe leri nga hundza hi ta tsundzuka gagaxi u ze a endla nkandziyiso thwi ka xiyenge xa mabulu xa facebook a vutisa leswaku xana va n'wi zondhela yini ke hikokwalaho ka yini va lava ku herisa vutomi bya yena